nĩ ngatho nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũkorwo tũnyitanĩire haha na tondũ gĩkũyũ-inĩ tugaga atĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ nĩ ũrakĩona tũkĩrĩ aingĩ haha haha nĩ gĩkũyũ kĩa rũciũ ũraona haha na tondũ tũrenda kũrũnga gĩkũyũ gĩkĩ amu ũngĩthoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro thimo mĩrongo ĩrĩ na inya Wambĩrĩrie kamũhari ga ithatũ ĩrauga atĩa? Amu ũgĩthiĩ itaĩ thiaga ũrĩ mũharĩrĩrie wega, ũgĩthiĩ kũrũa mbara thiaga ũrĩ mũharĩrĩrie wega, ũgĩthiĩ kwambĩrĩria biacara thiaga wĩ mũharĩrĩrie wega, ũkĩenda kũheana kĩrĩra thiaga wĩ mũharĩrĩrie wega, ũkĩenda gũthoma thiaga wĩ mũharĩrĩrie wega, ũkĩenda kũgaya muoyo kwa, kwa, kwa, kwĩ Ngai ũnjiage wĩharĩrĩirie wega ũguo tũkĩrĩ haha nĩgetha tũthome tondũ tugaga atĩ mũgĩ nĩ mũtare na ciana ici no cikwĩre ngwenda ndĩciũrie mũthikĩrĩrie mũtikĩrore harĩa nĩgetha mũkĩarie nao tũrie kĩũria mũgĩ nĩ kĩĩ Mũtare. we mũtianĩrĩre mũgĩ nĩ kĩĩ Mũtare. marauga mũgĩ nĩ mũtare na mũtĩ ũrũngagwo wĩ kĩ Nĩ mũnini. marauga mũtĩ ũrũngagwo wĩ mũnini njũgũma njega yumaga kũ Kũrera. ikũrĩro ũguo twĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩrũnga mũtĩ ũyũ witũ wa gĩkũyũ na tondũ mũtĩ ũrũngagwo wĩ mũnini nĩkĩo twĩ haha nĩgetha bũrũri witũ tũtigĩrĩre nĩ twagĩa nĩ twegwatĩra ũmenyo na ngwenda tũcoke harĩa kĩrĩkanĩro-inĩ kiugo kĩa ngai tũigue kiugo kĩa ngai kĩrauga atĩa ũkĩhingũre thimo ikũmi na ithano wambĩrĩrie kamũhari ga gĩbaũ karauga atĩrĩrĩ mwana mũũgĩ atũmaga ithe akene na ithuĩ tũngĩtuĩka tũrĩ andũ ogĩ gĩkũyũ ngai ithe witũ ũrĩa watũmbire na ũrĩa watũ- watũheire ithe witũ gĩkũyũ na mũmbi Nĩ megũkorũo magĩkena mũno tondũ nĩ mekuona tũrĩ andũ ogĩ, na, na mũndũ kĩrimũ nĩ kũrurũka arurũkaga nyina. Mũndũ ũrĩa kĩrimũ ndakoragwo agĩkenia nyina, koguo nyina atũũraga na marakara, ĩ tondũ mũthuri oka mũciĩ ũrĩiguaga mũthuri akwĩra ciana ici cinanĩte ũũ nĩwe ũcithomithagia mĩtugo ĩno, kana hihi ũgakĩigua mũthuri akiuga We nĩwe ũremetwo nĩ kũmarũnga. Ũguo nyina ũrĩtũũraga harĩa uugaga, atindaga akiuga, atindaga akiuga ũguo tondũ mwana ũcio nĩ mũ- nĩ- nĩ mũndũ ũtarĩ mũũgĩ. Twathiĩ na mbere mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe ĩrauga atĩrĩrĩ, ũrimũ nĩguo ũrimũ nĩguo ũrĩ gĩkeno harĩ mũndũ ũtarĩ wĩcirio. Mũndũ ũtarĩ wĩcirio Arerwo ak- aendete gũ- akenagio nĩ ũrimũ mũno, no mũndũ mũtaũku nĩ kũrũnga erũngagĩra mĩgendere yake. Tũkĩrĩ haha nĩgetha tũge- tũ- tũrũnge mĩgendere ya gĩkũyũ na tondũ twauga njũgũma njega yumaga ikũrĩro nĩkĩo tũrakĩona tũrauga atĩ mũndũ mũgĩ nĩ akenaga rĩrĩa ararũnga mĩgendere yake Na twathiĩ na mbere ĩgakiuga atĩrĩrĩ, atĩ kũndũ gũtaaragio kĩrĩra, mathondeko makuo nĩ gũthata mathataga, no kũrĩa kũrĩ na aheani aingĩ a kĩrĩra nĩ kũrũma kũrũmaga. Ndĩrenda bũrũri witũ wa Gĩkũyũ tũrũmie kĩrĩra, tũrũmie kiugo kĩa Ngai, nĩgetha ciana ici Kĩgĩe na ũtũũro mwega, na kĩgĩe na ũmenyo wa kiugo kĩa Ngai. Ũguo nĩ ngũkũ- nĩ ngũũbatara, tondũ nĩ njũĩ nĩ tũkwenda tũnyitanĩre, amu tugaga kĩara kĩmwe gĩtiũragaga nda, mũtĩ ũmwe ndwĩtagwo gĩthaka, gĩcinga kĩmwe gĩtitũnganagia mwaki, na kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. Tũkĩnyitanĩre ithuothe, na tondũ Kenya na Kenya ũcio ũyanagĩra nda, tuoyanĩrĩre Gĩkũyũ, tũtigĩre Gĩkũyũ nĩ gĩacoka. Nĩ ũrakĩona ngĩkĩrĩ na Gĩkũyũ,

Naeni tu, naeni thate, naeni wanyu cigiste. Ndauga gĩbũgũ mũgwanja, kenda igĩrĩ, kenda ithatũ, kenda ĩmwe ithathatũ noti. Ũngĩnjĩta nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtara. Nĩ nganjo cia mwanya mwĩrorere.